Selâm aleyküm, bu menim tadam Zera. Bu menim qadem Arzı. Biz Zenedinovalar, Dilâver qızları. Siz Ayat dersleri programmasını seyir etesiñiz. Bugün belen güzel kün.
Ve öyle de güzel musafirimiz bar. Tanış olıñız, Lenora Dilber. Selâm aleykim, hoş keldiñiz Sudağa. Böyle dilber yerlerde yaşaysıñız, Sudaqnıñ nasıl yerini sevesiñiz? Bu ğalba ağır bir sual, qızlar. Çünki Sudağnıñ ayrı bir yerçiği yoqtır. Biz bütünliğini sevemiz. Amma er yeriñ bir vaqtı bar. Misal içün, yazda yalaya çıqmayıq, çünki adamları dolu. Yalanıñ vaqtı, yalısınıñ vaqtı, işte, qışta. Dağlara biz güzde barıyıq ya da baarde. İşte, köyle, er bir yerniñ bir vaqtı bar, bir güzellegi bar da, onı baqmaq içün, uyana barmaq içün ayrı bir vaqtı kerek. Er kes ayta, Sudaq cemiyeti başqa qırımtatarlardan farqlı, olar birlikte yaşaylar ve çoq ana tilinde laf eteyler. Kerçekmi?
Eger Aqmescitte, Kezlevde ya da başqa bir şeerde öyle söyleyler, kerçektir ğalba. Elbette, biz tikaran başqaca ğalba körünemiz, başqaca bir bizim tabiatımız bar. Amma ştek öyle bir atikler, öyle sıcaq qanlar, sudaqlar, bu, ğaliba, bizim böyle bir harakteristikalar.
Lenura hanım, birlik, bu ne?
Birlik? Bileysiñ, Arzı, bu, ğaliba, ağır sual, bu da ağır sual, çünki Birlik aqqında yüz yıl evelsi söylediler qırımtatarlar, birlik aqqında şimdicik da söyleyler. Ğaliba, bir yetişmeyen qırımtatarlara yetişmeyen bir şeydir. Amma men öyle deserim, birlik bu ğaliba işanç. Bir-birimize işanmaq kerek, öyledir.
Ya Vatan bu ne? Vatan? Vatan bu, Vatan bu tek bizim ecdadlarımız yaşağan yeri degildir. Vatan bu, siz, sizin balalarıñız da yaşağan yeri, budır Vatan. Elnura hanım, mektepte siz nasıl oqudıñız?
Öyle bir güzel güzel hiç çık olmadım ğaliba. Tikaran yaramazlığı da bar edi. Tikaran şamatalıq da yapar edik balalarınen. Amma güzel oqudım. Men ştik anam ocabla ola da. Ocablaların balaları güzel oquylar çoqusı. Onıñ içün mende başqa bir şansım yoq edi. Güzel oqur edim, amma. yaramazlığınıñ da bir qararı bar edi.
Siziñ fikiriñce, Qırımda tasil nasıl keyfiyette berile?
Yani tasil aqqında laf etsek, onıñ bir çoq problemaları bar. Birinciden, qırımtatarlara ağırdır. Qırımtatar tili ve edebiyatı oqumaq içün Bayağı bir areket yapmaq kerek, bayağı bir, bayağı bir şeyleri yapmaq kerektir, analara da, babalara da. Münver hanım, aileñiz aqqında fotolar barmı? Mümkün baqmağa?
Elbette, var. Köstereyimmi? Bu menim balalıq, işte. Bunda men bir yaşındayım. Bunda ğaliba altı yaşındayım. Aa, bu mektebni bitken soñ. Bu men Aqyarda, küçük olğanda.
Pek güzel. Aileniz aqqında tarif etiñiz.
Anam Ştek Ocabla, onıñ adı Elmira, babam Yakup, o injener edi. Mende qızım bar, onıñ adı Meryem, şimdicik endi yedinci sınıfta, gitarada çala, videoroliklerni yapmaya seve, montaj yapa, dizayn yapa, böyle şeylernen oğraşa. Böyle Sudaqta yaşaymız. Biz, balalar, büyükler aleminde kemerdek yeşillerni başqaca köremiz. Siz öz zinaatınızdan öz nazarını tutmaq kereksiñiz. Balağa oşağanıznı duymaysıñızmı?
Bir de bir ola bilir da. Çünki balalarnıñ öyle bir tabiatı bar. Kerçekni söylemek. Bizim zanaatımızda öyle bir, öyle bir ştek nesi bar. Kerçekni söylemek ağır bir vaziyet, amma ağır bir ştek şeyler, amma onı söylemek birisi borclu. Başqa bir tarafı da bar. Biz qırımtatar olıp, siyasetşınas olıp, bu duyğularnı ayırılmaq, em da obyektiv tarafından şeylerine baqmaq, bu ğaliba ağır bir şey, amma professional şekilde onı yapmasaq, bizden ğayrı birisi yapmazdır.
Lenora hanım, sizde arzu barmı?
Var. Bar, elbette. Bilesiñiz, şimdiki vaqıt ne? Böyle bir areket, böyle bir şamata, böyle bir çoq şeyler aqqında tüşünmek kerek. Amma ümüt etem, öyle bir vaqıtı kelir, raat-raat böyle bir manzaraya baqıp, böyle bir şezlongda oturıp, Tek güzel, pozitiv şeyler aqqında düşünmek ve planlaştırmaq bir şeyler, böyle bir arzu, ğaliba. Böyle bir şimdiki problemalarnıñ kibi olmasın diye, siziñ ayatınızda da olmasın, siziñ balalarıñız ayatınızda olmasın, böyle bir arzu. Biz, balalar, bizim neslimizge, Vatanğa faydalı olmaq içün, Nennen oğraşmağa kerek?
Birinciden, böyle bir, böyle bir şeylerni tapıñız da, sizi meraqlanğan şeylerni siz tapmaq, tapmaya borclısıñız, birinciden. Siz bu şeylerden yüksek bir seviyede bunı yapmaq kereksiñiz. Misal içün, yani, oca isteysiniz, olmaya, güzel bir oca borcluysınız, olmaya, bilmeyim, siz kim isteysiniz, olmaya, gelecekte? Sen söyle, Ayruza. Men qurucı olmağa isteyim. Qurucı?
Öyleyse güzel bir arhitektor olmaq borcluysıñ. Er kesden güzel borcluysıñ. Bilmeyim. Daa bir şeyler, bir zenaatnı tapsaq, alsaq daa, işte, qırımtatarlar, bu, bu, ğaliba, ğaliba degil, qırımtatarlar, ların toprağı bu. Em daa bu toprağın saibi olmaq içün onı güzel bir baqmaq kerek, onı, aa, Güzel bir ne de, er kesden güzel şeyleri yapmaq kerek, kereksiñiz ğaybı.
Ne içün siz öyle zanaatıñıznı seçtiñiz?
Bu şaha ğalba, çünki başqa bir zanaatnı alma, almaq ister edim, amma bu tesaduv kibi bir şeydir. Men vardım universitete, istedim, yurist olmaq ister edim, amma Şu künü de qapatlar dokumentleri almaz ediler endi. Soñ maña teklif ettiler, barmız, siyasetşınas bu yurisprudentsiyaya yaqın bir şeydir, işte, barıñız, oquñız, bir yarım yıl oqusañız, begenseñiz, qalırsıñız, begenmeseñiz, yurisprudentsiyaya, yuridiçeskiy ne, fakultete keçersiñiz. Soñ yarım yıl oqudım da, begendim. Öyle añladım ki, bu meim zenaatım, men işte ki, siyasetşınas olacağım. Böyle bir, bilmeyim, priklüçeniye kibi bir şey oldı.
Leyla hanım, ya siz de aytañız, ya da siz evden çıqmaysız.
O qadarlıq degil, elbet. Amma yalada, yala, ne, yala, yalı boyuna varmayıq. Çünki adamları çoq, men adamları çoq olğan yerlerni sevmeyim. Öyle işte ki, Sudaqta böyle bir yer çığı var, Meganom degen bir yalısı. Tek uyana varıyıq, uyanda yaldayıq, enda. Amma şimdicik de uyanda bayağı bir adamlar var. Ya
bu sefer, bu yaz siz bara ediñiz deñizge? Yoq, daa barmadıq. İşte gezmeye, böyle işte ki, ratlanmaya bardıq, amma yalamaya barmadıq daa. yalda maya. Daa suları salqın, em da yağmurlar bayağı bar edi Sudaqta, onıñ içün daa barmadıq.
Elnura hanım, işsizden çıqsağan soramaq, siz satuv şeylerini sevesiñiz? Oo, pek sevem, Arzu, pek sevem. Şokolad sevem, tortlarnı da sevem, sufleşkalarnı da sevem, bayağı şeyleri sevem. Aa, siz bizni, Sudaq yerlerge alıp bararsıñız? Elbet, er şeyni kösterim. Sudaq qalesini da köstererim, yalısını da köstererim, qısmet olsa. Öyle olsa, yürüñ, seyirciler, biznen Sudaq yalısına!

Lenora hanım, qızıñıznen tanış etersiñiz? Elbet, tanış oluñız. Bu menim qızım Meryem, bu Zera, bu Arze. Meraba, menim adım Meryem, on eki yaş ve men on eki yaşındayım ve yaqında menim doğğan künüm edi. Biz pek memnünmiz. Meryem, Sende ev ayvanları barmı? Ya, var. Köp, mışıq ve köpek. Köpegiñ adı Diksi, mışıqnı adı Yaramaz. Ve ne içün Yaramaz?
Yaramaz küçük, küçük olğanda talaştı.

Dizayn, video, bunen oğraşam. Egendi sen pek begenesiñ, men saña teklif etem, video şou programmasını anda mümkün ügremek ya yerine qoymaq effekti ve er şey nesini sevesiñ. Soñ videolar qoyalar papkağa ve pek isteseñ mümkün olarnı zakaçat ve yutubqa yollamağa. Sağ ol.
Mektepte nasıl oqudıñ? Nasıl sınıfta?
Yedinci sınıfta.
Milliy mektep? Yoq. Anañ ögrete ana tilini?

Bu bizim yalısı, Sudaq yalısındamız. Bu böyle bir merkeziy bir yer çığı. Yazda bütün halq ep abındaj dep ratlana. Bir taraftan bu alçaq qaya bu yanda, e bir taraftan bundan görünü Sudaq qalesi. Bu yanda Quşqaya bar. Bu yanda ne şu Qaraulaba, Leştek dağlarımız bar. Pek güzel yerlerde yaşaysıñız. Elbet, biz de sevinemiz. Bizim seyircilerimizge ne aytar ediñiz?
Siziñ seyircilerimiz çoqusı balaçıqlar. Onıñ içün yaz vaqtine raatlañız, küçüni toplañız, qısmet olsa, yañı oquv yılı kelecek, onıñ içün size çoq-çoq quvet, küç kerek olur. Onıñ içün şimdicik yaz vaqtine raatlanmaya kerek. Deñizge varıñız, ana-babalarıñıznen raatlañız, dağlara varıñız, akvaparklara varıñız. Şunday güzel-güzel yaz vaqtını keçirmek tileyim. Nasıl sual siz olarğa berersiñiz? Ğaliba, siz maña qoyan sualleri da qoyar edim, amma olardan birisi, men bilesiñiz nasıl söylegendim, arzu nasıl, siziñ arzuvlarıñız nasıl? Bizim arzumız, er şey güzel ve yahşı keçsin. Hastalıqlar bitsin, ilâc er şeyden tapılsın ve dülber-dülber yaşayıq. Amin.
Öyle de olsun. Amin. Sağ oluñız.
Lenura hanım, çoq sağ oluñız meraqlı subet içün. Allah razı olsun, daa musafirlikke keliñiz. Sağ oluñız.
Seyirciler, biz siznen sahurlaşmağa mecburmız, amma ileride biz çoq meraqlı musafirlernen sizni tanış etermiz.